מיין נאמען איז חיים עקשטיין און אין די לעסן גיי איך דיסקאסן א סטרעטעדזשי וואס ווערט אנגערופן א קאווערד קאל, דאס איז א וועג וויאזוי צו דזשענערעיטן עקסטערע אינקאם פון סטאקס אדער ETFs וואס דו האסט שוין יעצט, אבער פאר איך פאנג אן וויל איך דיך דערמאנען, אפשענס טרעידינג אינוואלווד אסאך ריסק און רוב מענטשן פארלירן געלט ווען זיי טרעידן אפשען ווייל זיי ווייסן נישט וואס זיי טוען, זאלסט נישט טאטשן די אפשענס מארקעט אויב דו ווייסט נישט טויזנט פראצענט וואס דו האסט צו טון, און די סעשאן איז פאר עדיוקעישאנעל פירפעסעס אנלי, נישט קיין פיינענשעל עדווייס. סאו וואס איז א קאל אפשען? לאמיר זאגן דו אונסט א סטאק, האסט א סטאק וואס דו פאר די לאנג טערם, לאמיר זאגן דו האסט עפל שעירס אדער SPY שעירס א ETF, און דו ווילסט דזשענערעיטן עקסטערע אינקאם ווילאנג דו האלטסט עס. איין וועג וויאזוי דו קענסט טון אזא זאך איז דורכן פארקויפן, א קאל אפשען קעגן די סטאק וואס דו אוינס שוין און דאס ווערט אנגערופן א קאווערד קאל ווייל די קאל וואס דו פארקויפסט איז קאווערד ביי דעם וואס דו אוינס שוין די שעירס פון פארדעם. וואס מיינט פארקויפן א קאל? וויאזוי שארט מען א קאל? פארקויפן א קאל מיינט אויך שארטן א קאל? קענסטו וואטשן די אנדערע סעשאן וואס אונז דיסקאסן אויב וואס ס'מיינט שארטן א קאל, אבער לאמיך דיך געבן א משל. לאמיר זאגן דו אונסט הונדערט שעירס פון עפל, און עפל שעירס טרעיד זיך יעצט ביי הונדערט אַכציק דאלער. פארקויפסטו א הונדערט נײַנציק ע קאל, א הונדערט נײַנציק דאלערדיגע סטרייק פרייז קאל פאר צוויי דאלער פרימיום. וואס דאס מיינט איז, דו האסט באקומען צוויי דאלער פאר יעדע שעיר, טיימס הונדערט האסטו באקומען צוויי הונדערט דאלער אפפראנט, דאס איז געלט וואס קיינער קען דיר נישט צונעמען, דאס איז דיין געלט. דו האסט אבער געדארפט אגריען אז אויב עפל גייט ארויף פאר די עקספיירעישן דעיט צו הונדערט נײַנציק דאלער וועסטו מוזן פארקויפן דיינע עפל שעירס פאר די אפשענס בייער פאר די קאלד בייער פאר הונדערט נײַנציק דאלער. וואס איז די בעסט קעיס סינעריאו אין דיין סיטועשן? אז די סטאק בלייבט אונדער אונטער הונדערט נײַנציק דאלער סאו דו האסט עפל שעירס ס'איז ארויף ביז הונדערט נײַנציק דאלער די גראוט די אפרישיעישן די פראפיט איז דיינס און די אפשן עקספייערט ווארטלעס, דער מענטש וואס האט געקויפט די אפשן האט גארנישט פון די גאנצע אפשן, ווייל עפעלע קאן מען נישט ארויף צו העכער הונדערט נײַנציק דאלער, דו ביסט געבליבן מיט דיינע שעירס, דו ביסט געבליבן מיט דיינע צוויי הונדערט דאלער פראפיט, און דער אנדערער, דער אפשן בייער, האט פארלוירן זיין געלט. אבער לאמיר רעדן פון א אנדערע סינעריאו, לאמיר זאגן אז עפל איז ארויף געגאנגען צו העכער הונדערט נײַנציק דאלער, לאמיר זאגן ס'איז ארויף געגאנגען צו צוויי הונדערט דאלער, סאו דו ביסט יעצט געפארסט צו פארקויפן דיינע הונדערט שעירס פון עפל פאר הונדערט נײַנציק דאלער, אבער האסט נאך אלץ געמאכט די חילוק פון הונדערט אַכציק, אקעי דו האסט דאך עס געהאט פאר הונדערט אַכציק דאלער ביז הונדערט נײַנציק האסטו געמאכט די צען דאלער טיימס הונדערט שעירס האסטו געמאכט די טויזנט דאלער, און פלאס האסט אויך געמאכט דיינע צוויי הונדערט דאלער פרימיום, האסטו געמאכט א טאטעל פון צוועלף הונדערט דאלער, סאו אין ביידע פעלער האסטו האסטו פארדינט געלט, אבער וואס איז די ריסק? וואס איז די דאונסייד? די מעין דאונסייד איז אז קודם אז דיין אפסייט איז לימיטעד, קענסט שוין נישט מאכן גארנישט העכער די הונדערט נײַנציק דאלער, אויב עפל גייט ארויף צו העכער הונדערט נײַנציק דאלער, לאמיר זאגן עס גייט ארויף צו צוויי הונדערט צען, צוויי הונדערט דרײַסיק,

און ביסט נאך אלץ ביי ברעיק איווען ווייל דו האסט באקומען די צוויי דאלער, און שטעל דיך פאר דו טוסט עס איין חודש און נאך א חודש און נאך א חודש, קען דיין ריסק צוביסלעך אראפגיין ביז דו קענסט דיך דערזעהן אז דו אונסט עפל שעירס פאר א פרעקשאן פון די קאסט פון וויפיל דו האסט געצאלט פאר דעם. סאו סך הכל, ווען נוצן אינוועסטערס קאווערד קאלס? אויב זיי ווילן דזשענערעיטן אינקאם, ווילאנג זיי האלטן א סטאק עניוועי אין זייער פארטפאליאו, אין די מין טיים לאמיך דזשענערעיטן א אינקאם, אבער פון די אנדערע זייט ער פילט נישט אז ס'גייט ארויפגיין אזוי שטארק, ממילא קען ער באשטיין אין די מין טיים ווילאנג ס'גייט נישט אזוי שטארק ארויף זאל ער קאלעקטן עפעס אינקאם. נאך א פלאץ וואס אינוועסטערס נוצן קאווערד קאלס אז זיי ווילן פארקויפן זייער שעיר פאר א געוויסע פרייז, סאו ווילאנג ס'קומט אן צו יענע פרייז

ס'איז א גוטע סטרעטעדזשי פאר בעגינערס איבערהויפט, אבער נאר אויב דו פארשטייסט זייער גוט אז דו האסט ריקעפט דיין אפסייד פאטענשל, און דו פארשטייסט אויך אז דו האסט די דאונסייד ריסק אז אויב עפל גייט אראפ, וואס אין אונזער פאל האסטו עניוועי געהאט די ריסק ווען דו האסט געאונט עפל שעירס אדער SPY אדער עני אדערע שעירס טו בעגין וויט. כ'האף אז די סעשאן האט דיך געהאלפן צו פארשטיין וויאזוי קאווערד קאלס ארבעט און וויאזוי דו קענסט עס יוזן צו דזשענערעיטן אינקאם מיט סטאקס וואס דו אונסט שוין עניוועי. אויב דו האסט געטראפן די סעשאן העלפפול, פליז לייק און לאז איבער א קאמענט, און ס'קען זיין אז דיין קאמענט וועט זיין די נעקסטע סעשאן וואס אונז וועלמיר האבן, און זע צו סובסקרייבן צו די טשענעל, אדער סובסקרייב דיך צו די בלאג צו באקומען א אימעיל ווען ס'דא א נייע סעשאן, צו חיים עקסטין דאט קאם פארווערד סלעש